ס'האלט מיט דף ג עמוד א', סי' רמ א מילתא אחריתא, בערך צוועלף שורות פון אויבן, לאמיר לערנען לעילוי נשמת אבי מורי רבי יוסף בן רבי חנן זכריה לוי מהשלום, מן דחודש תחת ספאנסער רבי עקיבא קאזאניק, לעילוי נשמת זיין באבע מרת פייגא בת רבי ישראל חיים עליו השלום. אונז האבן געהאט נעכטן א קשיא, רבא האט געפרעגט א סתירה, און די גמרא גייט זאגן נאך זאכן וואס ער האט דערציילט פאר רבא פון די קשיא, רבינו האט דערציילט א קשיא וואס רבא האט געפרעגט א תירוץ וואס ער האט געפרעגט, סאו די גמרא גייט צוברענגען מאלטיפל סתירות טייל פון רובא טייל פון אנדערע און מען גייט עס פארענטפערן. סאו סי רמא מילסא אחריתא. רובא האט געפרעגט נאך א קשיא. מי אמר רבי יהודה אמר רב, איז דען אמת וואס רבי יהודה אמר רב האט געזאגט אויף מ ו עמוד ב' ווייטער אז חטאת ששחטו לשם עולה פסילה, א קרבן חטאת, מען האט עס מקדיש געווען פאר א חטאת, מען האט עס גע'שחט'ן פאר עולה, איז פסול אזוי ווי ס'שטייט ביי אונז אין די משנה. אבער חטאת ששחטו לשם חילול, נישט אלץ א קרבן, האסט געשחטן אלץ א פרייוועט פראפערטי, כשיר וועט עס זיין כשר. וואס זעה איך פון דעם? די יסוד אויף יו העוו טו פוט אינטו א קאפל אוו ווארדס. עלמא זעהסטו פון דעם דמינו מחריב בה, טאמער די טשעינדזשסט פון איין פלעיוואר פון עפל צו טשערי, פון חטאת צו עולה איז עס פסול, דלאו מינא לא מחריב לה, טאמער די גייסט פון עפל צו גארנישט איז נישט קיין פראבלעם, די גייסט פון א קרבן צו חולין איז נישט קיין פראבלעם, דווקא מינוי קיין חרוב מאכן קיין אויסרייסן די ארידזשינעל יסוד זאל מאכן א פראבלעם אבער טאמער סאיז עפעס גארנישט איטס נאט א אישו. כ'וועל דיך ווייזן ר' מיני, כ'וועל דיר פרעגן א סתירה זאגט רבא, די משנה זאגט אין גטין, כל הגט שנכתב די שלא לשם אישו פסול, יעדע גט, איי דאנט קעיר וואט די סירקאמסטענסעס איז, טאמער איז עס נישט פאר די פרוי איז עס פסול. און ס'איז קלאר, ואפילו לשם עבודת כוכבים, נאמר פשוט אפילו אויב מ'האט געשריבן די גט פאר פאר א גוי'אישע פרוי, נישט נאר פאר א פרעמדע אידישע פרוי, אפילו פאר א גוי'אישע פרוי איז אויך פסול, ווייל ס'איז משמע נאו מעטער האו, נישט קיין חילוק ווער, וואס, ווען, ווי, ס'האט א בירינג קאפי, ס'האט א סאושעל סעקיוריטי נומבער, נאר ס'איז נישט די ריכטיגע פרוי פון וועם מ'שרייבט די גט, איז עס פסול, א איד, א גוי, נישט קיין נפקא מינה. פאר איווען דאו א פרוי, א גוי'אישע פרוי, איז נישט בכלל בתורת גיטין וקידושין, ס'איז בכלל נישט מינה של ישראל וואס ווערט יעצט גע'גט, מיט דעם אלעם, היות אז ס'איז געהאט א גוי'אישע פרוי, איז עס פסול, איווען דאו ס'איז נישט דער מינוי, רייסט עס אויך אויס די נאמען. לכאורה איז א סתירה דא ביי די קרבן זעהט מען נאר טאמער ס'איז ממש מינוי. ושנה האט רבא גענפערט א תירוץ, אבער לאמיר עס ערשט זאגן אויף אידיש. ביי א גט. א מחשבה וואס איז נישט מינא, מען זאגט אז ס'מאכט נישט חרוב, דאס הייסט ס'איז נישט קיין נעגעטיוו, ס'איז נישט קיין חסרון, אבער לאמיר געדענקן עס איז אויך נישט קיין פאזיטיוו, ס'כאילו ס'איז נישטא, איטס עז איף איטס נאט עקזיסטענס, איטס נאטינגס העיר. נאר ביי א גט, ווען ס'איז גארנישטא, סתמא האבן מיר געשמועסט נעכטן, איז נישט כשר, טאמער ס'איז אן א מחשבה, ס'דארף זיין בפירוש פאר די פרוי, טאמער ס'איז נישט פאר די פרוי איז שוין נישט גוט. מה שאין כן ביי קדישים ווען די נעמסט אוועק די מחשבה וואס איז נישט מינוי איז כאילו ס'לא היה, סתמא ביי קדישים קוואליפייס און ס'עט זיין א כשר'ע קרבן. ושנה האט רובה געענטפערט, ד ה עבודת כוכבים מיניה, נעם אוועק עבודת כוכבים פון די גוי'אישע פרוי, הבל לייסט דא מ'איז כאילו האסט נישט אינזין געהאט פאר קיין שום פרוי, איז סתמא פסול ביי א גט טאמער ס'איז נישט פאר די פרוי איז עס פסול אפילו די דיפאלט ס'איז נישט דא ס'איז נאטינג העיר סתם האסט נישט אינזין געהאט פאר וועלכע פרוי איז די גט אויך פסול. מהר ש איין קיין קדשים ווען די נעמסט אוועק ד' חולין מיני נעמסט יו קענסל אוט יו קראס אוט די חולין הבל איז סתמי איז סתמי כשרים סתמי והקרבן איז כשר ווייל סוף כל סוף מסתם האסטו אינזין געהאט די ריכטיגע זאך ממילא העט עס זיין כשר איטס גיימער אז ער האט מסתמא נישט געמיינט קיין נעגעטיוו זאך. רמא מילסא אחריתא, רבא האט געפרעגט נאך א סתירה אויף די זעלבע מימרא פון רב יהודה אין נאמען פון רב. מי אמר רבי יהודה אמר רב, חטאת ששחטו לשם עולה, טאמער ס'געווען א חטאת, מ'האט אינזין געהאט לשם עולה איז פסול, שחטו לשם חילון, מ'האט אינזין געהאט פאר פרייוועט יוז, כשר'ע איז עס כשר, אלא מ'קומט אויס פון דעם, דמינא מחריב בה, טאמער האסט אינזין א צווייטע פון די זעלבע סארט פלעיווער איז עס א פראבלעם, דלא מינא, טאמער סאמטינג קאמפליטלי דיפרענט לא מחריב בה איז נישט קיין פראבלעם, דווקא ביי מינא, לשם א צווייטע קרבן האט אויסגעריסן די ארידזשינעל ס'האט עס געפסל'ט, טאמער ס'איז חילון, ס'איז נישט מינא איז עס כשר. סאו לאמיר געדענקען, ס'דא צוויי סארט כלים אין די תורה, ס'דא כלי חירס, די ערדענע כלי, און ס'דא כלי שטף, דאס איז אנדערע סארט כלים, נישט קיין ערדענע כלים, לאמיר זאגן פון האלץ, צו פון כלי מתכות, לגבי שטיינער איז א שמועס וויטש קעטעגארי איט וויל גאו אין, סאו לעטס ליוו דעט אן די סייד, לאמיר רעדן פון א האלצענע כלי אדער א כלי מתכות, יעדע איינע פון די צוויי, כלי חירס און כלי שטף, האבן איטש א מעלה און א חסרון. דער כלי חרס האט א מעלה, ער איז נישט מקבל טומאה מגבאי, לאמיר זאגן האסט א ערדענע קיילה און א מייז טאטשט די בעק פון די קיילה, נאטינג איז גאנא העפען נישט צו די קיילה, נישט צו וואס איז אינסייד די קיילה, ווייל איך קוק עס אן כאילו ס'איז אינסולעיטעד אינגאנצן סיעלד, די טומאה קען נישט אריינקומען. אבער ס'דא א חומרא, וואס וועט זיין אויב דו לאזט אראפ א מייזל, א שרץ, א ריעל שרץ, מיט א שטריק אריין אין די לופט פון די קיילה, א כלי חרס איז דא א חומרא אלעס איז טמא, די כלים מיט אלעס וואס איז אין די כלים גייט זיין טמא, ס'איז מטמא מאי עבירו פון די לופט. א כלי שטף האט א מעלה און א חסרון, די מעלה איז ס'איז נישט מקבל טומאה מאי עבירו, די לאזט אראפ די שטריק און פון דידענט טאטש עקשועלי די כלי אדער די עסן איז עס נישט מטמא, אבער טאמער מען טאטשט עס פון אוטסייד גייט עס יא מטמא זיין. זאגט די גמרא ותניא, אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, מען רעדט דארט וועגן א כלי חירות מיט איינע פון די ריעל שמונה שרצים, א מייז איז נישט פון די קוואליפייד שמונה שרצים, אבער מען כאפט עס אן אלץ א משל, זאגט דער פסוק וכל כלי חרס אשר יפול מהם אל תוכו אין די כלי חרס כל אשר בתוכו יטמון די כלי חרס איז מטמא מעבירו עס איז מטמא אוכל משקה וואטעווער איז אין די פאט איז מטמא און מען דרשנ'ט תוכו דווקא וואס ליגט אין די פאט אליינס איז טאקע טמא אבער ולא תוך תוכו רשי לערנט אז אויב איז דא לאמיר זאגן א נעגל ווייסע שיסל דאס איז די ערדענע קיילע, אינסייד דארט איז דא די טעפל, און ס'שטעקט זיך ארויס די טעפל אביסעלע העכער די טעפל, עניטינג וואס איז אין די טעפל גייט נישט ווערן טמא, דאס הייסט תוך תוכו, דאס איז אינסייד די אינסייד, ס'איז מצה, ואפילו טאמער די אינסייד קיילע, לאמיר רופן די טעפל, אפילו קרי שטף מצה, אפילו טאמער ס'איז נישט קיין ערדענע קיילע, קען עס אויך פוקח זיין און מאכן א מחיצה, ס'וועט נישט מטמא זיין, קומט אויס די אינסייד קיילע איז מטמא, ס'איז חוצץ, ס'קענסעלט די נאמען תוכו פון די עבירה התנא, איווען דאו עס איז נישט פון די זעלבע מין פון די טענה, די טענה איז חירות, דער כלי שטף איז בכלל נישט קיין חירות פון א אנדערע פלעיווער, כלי חירות איז מטעמים מעבירות און כלי שטף איז מטעמים מגבוי, זעסט אז אפילו ס'איז לאו מינא איז מחרב בו איז עס מבטל די כח פון די אנדערע כלי, ווייל פארוואס זאל זיין א חילוק צווישן דעם צו א מחשבת חולין וואס איז נישט מטעמי דחתות ווייל לאו מינא לא מחרב לה, פארוואס זאל זיין דער חילוק? סאו וואס האט זיך יעצט געטוישט? ס'טוישט זיך פון די האוועמען אז א כלי שטב איז נישט אינו מינו של כלי חירות, ווייל ביידע זענען מינים כלים. ס'איז סימילער די צוויי מיני כלים כלי חירות ווערסעס כלי שטב גייט יעצט זיין סימילער צו די חטאת ווערסעס די עולה, איווען דאו זיי זענען צוויי מיני קרבנות, דער סטיל קאנסידערט מינם רייט ביידע זענען קרבנות, די זעלבע זאך מיט די כלים, די כלי חירות מיט די כלי שתק זענען ביידע כלים, וואס גייט הייסן איינא מיניה א זאך וואס איז בכלל נישט קיין כלי, לאמיר זאגן די לייגסט אראפ א קורטן אין די כלי אין די תנור, דאס הייסט נישט קיין מחיצה, דאס גייט גארנישט טון, דאס האט נישט קיין כח מבטל צו זיין, פארוואס ווייל די כוסל, די וואנט וואס דו בויסט דארטן אין די כלי הייסט נישט מיניה פון די תנור און ממילא איז עס נישט מפסיק, ושאני רבי גייט ענטפערן. עשי חולין אצל קדשים כמחוצה אצל תנא. א מחשבה לשם חולין לגבי קדשים קענסטו נישט קאמפעירן צו א כלי שטף וואס איז נישט וואס איז אין די תנא וואס איז חוצץ בפני הטומאה, ווייל די כלי שטף איז קאנסידערט מינוי פון די כלי חירות איבן האסטו אנדערע דינים אנדערע סארט כלים, סוף כל סוף דער תנור איז א כלי, סוף כל סוף דער כלי שטף איז א כלי, איז עס קאנסידערט איין מין און ממילא איז עס א גוטע חציצה. די חילול לגבי קדשים איז נישט קאנסידערט די זעלבע מין בכלל. אויב איך דארף עס צוגלייכן צו טומאה אין די תנא, גיי איך עס נישט צוגלייכן צו א כלי שטף, נאר כ'גיי עס צוגלייכן צו א מחיצה וויטין די תנא, וואס די מחיצה איז נישט קיין כלי, איז עס בכלל נישט מינו פון די תנא, און ממילא איז נישט חוצץ פאר די טומאה. מה מחיצה אצל תנא, לא מהניע לו כלל, ס'טוט גארנישט אויף טו פריווענט די טומאה פון אריינקומען, ס'איז נישט ממינו פון די תנא, און לאו מינו גייט נישט חרוב מאכן. אויף חולין, אזוי אויך חולין ווען דו שעכסט א מחשבה לשם חולין, אצל קדשים לא מהניע לו כלל, העלפט עס גארנישט אויסצורייסן די נאמען פון די קרבן פאר די ריזן, ווייל לאו מינא לא מחריב בה גייט נישט חרוב מאכן. ווי זע איך די יסוד? די תנא וואס האבן געלערנט אין א משנה. תניר, א אויווען, שחצוצו בין אסורים אויב די יריעות, די ווילסט אוועק שטעלן א מחיצה, לאמיר זאגן זיין אמעראצישע סברה גייט אים זאגן, אונז וויל מיר מאכן א פליישיגע אויווען און א מילכיגע אויווען, סאו גייט אריינלייגן א מחיצה אין די אויווען. ונמצא שרץ במקום האחד, די שרץ ליגט אויף די פליישיגע זייט, און ער וויל סעיווען די עסן וואס ליגט אויף די מילכיגע זייט, איז די הלכה הכל טמא, אלע עסן איז טמא, אפילו וואס איז אויף די אנדערע זייט פון די מחיצה איז אויך מטמא, די מחיצה דאזענט העלפ אים עט אלל, ווייל די מחיצה איז נישט ממין פון די טענה, אויב אזוי לא אמינא לא מחריב לה, איט דאזענט פריווענט די טומאה פון אריבער גיין. וואס וועט זיין אבער אויב ס'איז דא כוורת? א כוורת ביי דעפינישן מיינט א בּי-הײַוו, יא די סטראקטשער אז א גאנצע בנין א ביהייוו, ס'איז א קהלה וואס איז נישט ריעלי א ביהייוו, ס'זעהט אויס ווי א ביהייוו, סאו א בעסקעט פון וויקערס, נישט וויקערס, פון פון שטרוי פון וואטעווער ס'איז, וואטעווער די ווארט איז, א געפלאכטענע בעסקעט, סאו א קהלה פון שטעקעלעך וואס מ'האט געמאכט סימילער צו א כוורת פון ביז ש בכיסא, ס'איז געווארן אויס קהלה ווייל ס'איז געווען גרויסע לעכער ארום און קען ארויסקומען פון דעם האט עס פארלוירן די שם קהלה, ופקיקו בקש יו פילט אפ די לעכער מיט שטרוי, סאו היות ס'איז דורכגעלעכערט האט עס נישט קיין שם קיילה אפילו אויב מ'האט עס אנגעפילט מיט שטוי, דער שטרוי דאזענט טעיק עוועי די נאמען דאט איט לאסט די קיילה און משלשל עס לעבר התנא, ס'דא א שטריק וואס לייגט עס אריין וויטין די אופענינג פון די תנא און די אופענינג איז טאווארדס די טאפ פון די תנא. שרץ בסוי ח, טאמער ס'דא א שרץ אינעווייניג התנור טמא איז די גאנצע תנא טמא, אזוי אויך אויב ס'איז דא א ש, דאס הייסט טאמער ס'איז דא א שרץ אין די כוורת. און דער ביהמ ד פון דער קהלה איז די תנור טמא. טמא ס'איז דא א שרץ פ תנא, אוכלין שבסוכו טמאין, פארוואס אפילו די עסן וואס ליגט אין די ביהמ ד אין די בעסקעט איז אויך טמא, ווייל די בעסקעט קען נישט חוצץ זיין, פארוואס? once it was opened it was penetrated ס'האט געהאט גרויסע לעכער, האט עס פארלוירן די תורת קהלה, ס'איז נישט קאנסידערד א מחיצה בכלל, ס'קען נישט חוצץ זיין בפני הטומאה. נאר ס'דא אבער א שיטה ווי רבי לעזער מיט הרב לעזער איז חולק און ער האלט אז די עסן וואס איז אין די כוורת ווען די שרץ איז אין די אויוון אדער די עסן וואס איז אין די טענער ווען די שרץ איז אין די כוורת איז עס נישט קיין פראבלעם לשיטתו סוי אפילו א זאך וואס איז נישט קיין כלה קען יא מאכן א חציצה און אפילו א מחיצה עט יא קען עס ספליטן די אויוון אז ס'איז קאנסידערט טו דיפרענט סעקשאנס. רבי אליעזר איז מסביר פון ווי נעם איך מיין סברה, ווייל אמר רבי אליעזר קל וחומר, כ'וועל דאך ברענגען א ראיה אז א מחיצה קען יא חוצץ זיין. און מצילא, מ'זעט אז א מחיצה ארבעט במס החומר, אז טומאת מס, וואס איז די הארבסטע טומאה וואס קען נאר זיין, ס'איז א אבי אבות הטומאה, ס'איז זייער א זעלטענע זאך, נאר א מס איז דאכצעך מיר אן אבי אבות הטומאה. ס'איז מטעם א מענטש, ס'איז מטעם א כלים, פאר זיבן טעג, מ'דארף שפריצן, יו העוו טו גאו טרו די אולטימעט טהרה פראסעס. און מיט דעם אלעם, א מחיצה איז מציל. יעצט ווייסט מען פון אלס קינד אז טאמער ס'איז דא א. א מעסס אין א הויז איז אלעס אוטאמעטיקלי אין די גאנצע בילדינג גייט זיין טאמער נישט קיין חילוק וויפיל שטאק ס'איז אבער דאס איז נאר אויב די טירן זענען אפען די טירן לאט די טעם ארויסגיין צו אונטער איין דאך איז אלעס טאמער מה שאין כן אויב די טיר איז סיעלד ס'איז פארמאכט די טיר אויב אזוי די זאכן וואס זענען אין די שטוב זענען טאמער די זאכן פון די נעקסטע שטוב גייען זיין ריין. ס'איז א פייער העזערד יא אבער ס'הייט זיין ריין דאס הייסט אזוי אויב די טיר איז געווען אפען וואטעווער איז יעצט געווען די נעקסטע שטוב איז שוין טאמער. דו קענסט עס נישט כשר'ן סתם אזוי. טאמער ס'איז אבער אריינגעקומען כלים נאכדעם און די טיר איז געווען פארמאכט, וועט עס בלייבן ריין. אויב אזוי, סאו זעסטו אז א מחיצה קען ראטעווען ביי די הארבסטע טומאת שרון ספרעד, לא תצל בכלי חרס הקל, זאל עס נישט סעיוון ביי די טענות אזויפיל לייכטער, טומאת שרץ איז סאו מאטש ליידער דען טומאת מעז, אויב אזוי איז זיכער אז ס'דארף יא חוצץ זיין. אמרי לוי, מ'כאפ מ'זאגט רבי אליעזר לוי, איך קען דיך אפפרעגן אין די קל וחומר, ג עמוד ב'. פארוואס? ווייל די מציל איז באמת חמור, כ'האב דיר זאגסט טאקע א מחיצה קען ראטעווען ביי א מעש וואס איז הארט, פון ש קיין חלקי נויהלען, ווייל ס'איז א נארמאלע זאך, ס'איז די דרך העולם, ס'איז דא ווענט צווישן שטיבן, מען צוטיילט א דירה אויף עטליכע רומס, פארדעם איז עס קאנסידערט א נארמאלע זאך, ס'איז קאנסידערט א סעפרעט אוהל, די מעש איז אין אוהל א', די עסן איז אין אוהל ב', פארדעם איז עס נישט מטמא. אבער גייסטו וועלן זאגן טייטל דער מחיצה זאל ראטעווען ביי תימות שרץ בלע כלי חרס א קל שאין חולקין בכלי חרס ס'איז נישט קיין נארמאלע זאך צו מאכן א רעכטע אויבן ווערסעס א לינקע אויבן מיט א נארישע מחיצה סאו אפילו די האסט די סייעתא די חכם גייסט יא מאכן א כלי חרס איז סטיל קאנסידערט וויטין די כלי חרס און ס'גייט מטמא זיין ס'גייט נישט העלפן סאו פאר מ'גייט ווייטער מ'זעהט דא א יסוד טאמער איז דא א מענטש בסוך הבית אפילו אין א צווייטע שטוב ס'דא א וואנט צווישן איין שטוב צום צווייטן, גייט די טומאה נישט אריבער אז לאנג עז די טיר איז פארמאכט. אויב דו גייסט אויפמאכן די טיר, גייט די טומאה אריבערגיין צו די צווייטע חדר, אפילו אויף א אנדערע שטאק. טאמער העסטו צומאכן נאכאמאל די צווייטע טיר, יעצט און ווייטער עניטינג וואס קומט יעצט אריין אין רום נאמבער טו גייט נישט ווערן טמא ווייל די וואנט, די מחיצה, איז מפסיק. ווייל דאס איז זייער נוגע איצטיג פאר כהנים בזמן הזה, מען גייט אריין אין א האספיטאל, טאמער ס'איז חס ושלום דא א מעס אין די האספיטאל, אפילו דאון סטעירס אין די מארג, טאמער ס'נישט דא קיין אויל וואס דעקט צו, וואס בלאקט עס אפ, אפילו די מעס איז אויף א צווייטע פלאר, ס'איז דא אפענע טירן, ס'איז דא אויף די סטעפס, ס'איז דא האלוועיס, ממילא גייט אטעם ארויס פון די גאנצע בנין, עט די כהנים זיין טמא, סאו אין ארץ ישראל איז דא פלענטי סיינס וואס שטייט כהנים אלערט, ווייט א רויטע סיין, נישט מותר פאר כהנים אריינצוקומען, ס'איז גרין איז עס יא מיט די פארקאנט, ס'דא פארשידענע מהלכים, כ'דענק יארן צוריק האט מען, אפאר יאר צוריק האט מען געטראפן א מעסענדזשער וואס קיסס אין בבל בית מדרש אין בארא פארק, א עלטערע בחור איז נפטר געווארן אין בית מדרש, און מען האט ארויסגעשיקט אלע קינדער פון די תלמוד תורה וואס איז אין די נעקסטע בילדינג וואס זענען געווען כהנים, פארוואס? היות ס'איז דא אפענע האלוועיס, נישט דא קיין טירן וואס בלאקט עס אויף, און ס'איז אפען, אויב אזוי די טומער טרעוועלס איווען דאו איטס דיפרענט בילדינגס, עז לאנג עז ס'איז דא האלוועיס וואס גייט אריבער איז עס א פראבלעם, סאו אין ארץ ישראל איז היינט דא א סיסטעם, אז ווען חס ושלום איז דא א מעס אין א האספיטעל, איז דא שפיטעלער וואס האבן ליטערלי וויט די טאטש אוו א באטען, אז ס'איז נישטא קיין צוויי טירן סיימעטעניעסלי אפען, ס'איז אזוי ווי דזשולערי געשעפטן וואס האבן די קלינגסטע בעל, קומסט אריין אין איין טיר, די טיר איז פארמאכט, יעצט קענסטו אויפמאכן די צווייטע טיר, אלץ פראטעקשן מ'זאל נישט קענען גנב'נען, די זעלבע זאך מיט די קארן, אזוי נעמט מען אראפ, ביז מ'נעמט אראפ די מעס אין די, צו די מארג, צו די, אין די בעיסמענט, און פון דארטן ווייטער ריליעסט מען די פרעשור, וואס? די פרידזש איז אינדרויסן פון די בילדינג. דרויסן פון די בודינג ביי אדער מיט א אויל, א סעפרעט אויל, ממילא איז עס ריין. קומט אויס. איך זאל נישט וויסן אזעלכע זאכן. קומט אויס ווען מען שעכט א חטאת לשם עולה איז עס פסול, פארוואס? ווייל ס'איז מינות, ס'איז קדשים אזוי ווי די חטאת, ממילא איז עס מחריב מיט דעם, אבער ווען מען שעכט עס לשם חולין, ס'איז נישט מינות, איז ער נישט מחריב גייט עס זיין כשר. די זעלבע זאך לגבי א כלי חירות, אויב האסטו אריינגעלייגט אין א אנדערע כלי אפילו א כלי שטר איז עס קאנסידערט מינו' ווייל ביידע זענען כלים איז עס מחריב בו און ממילא מה שבתוכו גייט זיין טהור איטס א גוד הפסק איט ספליטס איט ביטווין די טו איז עס טהור אבער טאמער האסטו עס צוטיילט מיט א מחיצה דאס איז נישט מינו' אויב אזוי איז עס נישט מחריב ס'איז נישט חוצץ און ממילא מה שבתוכו גייט זיין טמא. זאגט די גמרא דאס איז א הוה תנא כלרבנן, דאס שטימט זייער גוט לויט די חכמים אין די משנה וואס האלטן אז די מחיצה איז נישט חוצץ צווישן א תנא, ווייל לאו מינא לא מחריב בה, פארשטיי איך רב זייער גוט, ער האלט אזוי ווי די סברה ביי מחשבת חולין אצל קדשים. אבער לרבי אליעזר, רבי אליעזר האלט אז די מחיצה איז יא חוצץ בתוך א תנא, קומט אויס אפילו לאו מינא איז אויכעט מחריב, מאי קא למיינא, וויאזוי גייט מען פארשטיין די סברה מיט די דין פון רב ביי מחשבת חולין, לאו מינא לא מחריב בה, איז דען רב'ס. שיטה, טול איר א מחלוקת תנאים מיט רבי אליעזר דינגט זיך דערמיט? די גמרא האט א געשמאקייט איר וואלט זייער געוואלט אז רב'ס שיטה זאל שטימען מיט יעדע איינער, מוז מען זאגן אז ער דינגט זיך מיט רבי אליעזר אדער נישט? די גמרא ניין ס'קען שטימען אפילו אזוי ווי רבי אליעזר, ווייל רבי אליעזר וואס האלט אז א מחיצה מאכט יא א חציצה אין א אויווען, קל וחומר קאומער גייט עס מיט א קל וחומר, ער האט געלערנט זיין שיטה פון א קל וחומר פון תמוז מס' וואס איז חמור אז די מחיצה איז חוצץ מפניו, און איך קען נישט זאגן ריעלי בעיקר הדבר האלט אזוי ווי רב. אז מחשבת חולין ביי קדישים לאו מינא לא מחריב בה, דווקא ביי א מחיצה ביי א תנא האלט ער אז ס'איז חוצץ אלץ די קל וחומר, דאס הייסט ער האלט באמת איווען דאו ס'דא א כלל אז א דבר שלאו מינא לא מחריב בה, אבער היות ס'דא א קל וחומר, קל וחומר איז שטערקער פון די סברה, ממילא איטס גאנא אווער פאוער די סברה. זאגט די גמרא אי הכא אויב אזוי הוסם נמי ליה מקל וחומר, לגבי מחשבת חולין ביי קדישים זאל מען אויך זאגן די קל וחומר, און איך זאל זאגן, מה דאך קדשים מחללין קדשים, דו שחט'סט א קרבן לשם א צווייטע קרבן, איז עס מחלל, איט מעיקס פראבלעמס, חולין, לא כל שכן עס זאל מחלל זיין קדשים ווען האסט עס אינזין געהאט לשם מחשבת חולין, אויב קדשים לקדשים אחר קען מחלל זיין, איז זיכער, ווען דו האסט קדשים און דו האסט אינזין חולין איז עס זיכער פסול, פארוואס האלט רב אז א חטאת וואס מען האט גע'שחט'ט לשם חולין ווערט נישט פסול פון דעם, איווען דאו לאו מינא לא מחריב בה, לכאורה מקל וחומר וואלט עס געדארפט זיין פסול. אייוועלט זאגט די גמרא טעמא דרבי רב כרבי אלעזר, די ריזען פון רב קומט אזוי ווי די דרשה פון רבי אלעזר בן פדות, דאמר רבי אלעזר, רבי אלעזר האט געזאגט, מאי טעמא דרב, וואס איז טאקע די סברה פון רב וואס רב האלט אז א חטאת וואס מען האט געשאכטן לשם חילון איז כשר? די פסוק זאגט, ולא יחללו לי את קדשי בני ישראל, את אשר ירימי לה', דרשן איך, מען רעדט דא וועגן קדשים זאל מען נישט מחלל זיין, מ'האט אויפגעהויבן עפעס פארן אייבערשטן זאלסט עס נישט מחלל זיין. קדשים מחללין קדשים, א חטאת קען מחלל זיין א עולה, אבער ואין חילין מחללין קדשים, חילין האט נישט די כח מחלל צו זיין קדשים, ממילא אויב דו האסט עס געזינגען געהאט לשם חילין, גייט עס נישט פסל'ען די חטאת. ס'הייסט, איווען דאו די קל וחומר איז שטערקער פון די סברא דלא אמינא לא מחריב בה, אבער די שטערקסטע פון אלעס, די מאוסט פאוערפול טינג וואס אונז האמיר, איז א פסוק, און פון די פסוק זעהן מיר קלאר אז מחשבת חולין קען נישט מכלה זיין קדש, אונז האמיר א אפענע פסוק אויף דעם. פרעגט די גמרא פון רבי אליעזר, רבי אליעזר לערנט ארויס פון די פסוק פון לא יכאל לי, אז חולין קען נישט מכלה זיין קדשים, איבן דאו מצד הסברה וואלט געווען א קל וחומר אז קדשים איז מכלה קדשים, איז זיכער אז חולין זאל מכלה זיין. אבער וואס זעה איך? די יסוד איז, עלמא אסא כרא, די פסוק קומט, האט א כח, אט קיין מער קל וחומר, איט וואויטס אוט די גאנצע קל וחומר. אויב אזוי, הכא נמי לגבי די מחיצות ביי א תנא, לייסער תוכו, לאו קיין מער קל וחומר, זאל דער פסוק פון תוכו, וואס איך דרשן תוכו ולא תוך תוכו, און מוציא זיין פון די קל וחומר פון רבי אליעזר דער תנא אין די משנה אין כלים אז מחיצה אין די תנא קיין ראטעווען פון טומאה, אויב וואלט מען געמאכט א קל וחומר, אויב ס'איז קיין ראטעווען ביי א מעשה חמור, איז זיכער זאל עס נישט ראטעווען ביי א כלי חירות וואס איז סאך לייכטער, ווייל פון די דרשה פון תוכו ולא תוכו איז משמע דווקא א כלי וויטין די תנא ראטעוועט די אוכלים שבתוכו פון א טומאה און נישט קיין מחיצה. אין אדער ווארדס, פארוואס האט רבי אליעזר געזאגט אז א מחיצה בתנא איז מפסיק און די סברה איז א קל וחומר? לכאורה פון די פסוק וואס איז שטערקער פון א קל וחומר איז משמע דווקא כלים קענען מפסיק זיין און נישט קיין מחיצה. און אין די סוגיא זעהן מיר אז א פסק איז שטערקער פון א קל וחומר, אויב אזוי וואלט דער פסק אז א מחיצה איז נישט מפסיק וואלט געדארפט זיין דער פסק אז א מחיצה זאל נישט מפסיק זיין בטענה. און פון די גמרא לויט רבי אליעזר האי תוכו מבעולו איך דארף האבן דער דרש פון תוכו פאר א צווייטע דרש, אונז האבן מיר געדארשט אין תוכו ולא תוך תוכו, אבער לויט רבי אליעזר גיי איך זאגן אז ס'קומט נישט צו זאגן דווקא א כלי ראטעוועט קען מאכן א מחיצה אבער א מחיצה קען נישט מפסיק זיין.

גייט נאך אלץ ווערן טמא. איך לערן תוכו ולא תוכו דווקא תוך תוכו קען ראטעווען, אבער סעמענט איז נישט קאנסידערט תוך תוכו, עס דארף זיין אין א ספעשל קעלער, ווייל מען קוקט אן די סעמענט כאילו ס'איז די פיל פון א ארענדזש, אזוי ווי די פיל פון א ארענדזש איז נישט מפסיק לגבי די טומאה, ווען די טמא'נע מענטש טאטשט די ארענדזש איווען דאו ס'איז מיט די שאלאכץ גייט עס נאך אלץ זיין טמא, סאו אויב ס'איז געווען אין די אויווען מיט די שרץ גייט עס ווערן טמא ווייל די קליפה, די שאלאכץ ווערט בטל צו די פירות. די חידוש איז מיט דעם, ווייל סלקא דעתך מיניך וואלקע וואלק מיינען. הואיל און בנוגע לא מטמא, ווען מען רעדט וועגן א סימענטעד פיקל, ווען די טמא די מענטש טאטשט עס גייט עס נישט זיין טמא ווייל למעשה האסט נישט געטאטשט די עסן, אויב אזוי ביי עבירה נמי לא מטמא, אויב די שרץ איז אריין אין די כלים זאל עס אויך נישט קענען מטמא זיין, דזשאסט לייק ביי נגיעות נישט מטמא. ס'איז קאנסידערט א קאווער, א קאווער, ס'קען נישט מפסיק זיין פאר די שטארקע טומאה פון א שרץ. אויב ס'איז אין א ערדענע כלי אין א טענער גייט די טומאה בוקע זיין, לגבי טאטשן טומאה העט עס יא זיין א הפסק, אויב אזוי וואלט איך געוואלט מיינען אז הואיל ונגיעה לא מטעמא, מעבירו נמי לא מטעמא זאל עס אויך נישט ווערן טמא, כא משמע לן האט די פסוק געזאגט ניין, די האכלען גייען יא ווערן טמא, אבער די פסוק איז נישט געקומען מעצה אן המחיצה שבתוך התנור, אמת אריין קען איך זאגן איך לערן ארויס פון די קל וחומר אז אפילו א מחיצה גייט יא ראטעווען, קומט אויס דאס איז זיכער אויב די פסוק וואלט געווען א סתירה פאר די קל וחומר, הו טראמפס הו ווינס, זיכער די פסוק. נאר וואס איי ווען איך האב נישט קיין מחלוקת צווישן די פסוק און די קל וחומר, פארוואס ווייל די דיוק פון די פסוק, היות די דיוק פון די פסוק אז דווקא א קייליק קען ראטווען נישט עפעס אנדערש קומט נישט מפיק צו זיין, מפיק צו זיין מחיצה איז נאט קאנסידערט א גוטע הפסק, נאר עס קומט מפיק צו זיין א אכלן ש ב ש ב וואס מ'האט איינגעטינקען אין טוט, ממילא האסטו נישט קיין פסוק אויף די מחיצה. נאר דער תירוץ איז געקומען מסביר צו זיין די שיטה פון רבי אלעזר אין די אויבערדערמאנטע משנה, אז א מחיצה אין דיין טענה ראטעוועט פון טומאה. לויט די חכמים איז א מחיצה אין די טענה גייט נישט ראטעווען פון טומאה. וואס איז טאקע פשט פון די רבנן ורבנן הנך די דין פון די דיפד פיקל לא צריכי קרא דארף איך נישט האבן קיין פאסיק די אזא עסן וואס מ'האט געקאווערט מיט צעמענט און מ'האט עס אריינגעלייגט אין די אויוון דארף איך נישט האבן קיין פאסיק צו זאגן אז זיי זענען טמא ווייל ס'איז א פשוטע זאך איווען דאו די עסן קען איך נישט קען נישט ווערן טמא בנגיעה ס'איז גענוג א פראטעקשאן לגבי נגיעה. דאס איז נישט גענוג א סברא אז ס'זאל ראטעווען ביי אוויר עז וועל. איך קען נישט צוגלייכן נגיעה צו אוויר, היות לויט די חכמים איז א דבר פשוט, די איינפאך נשאר מיט די פסוק אויף די זאך תוכו ולא תוך תוכו, און איך נוץ די פסוק תוכו ולא תוך תוכו ולא תוך תוכו אויף א מחיצה אז ס'קען נישט ראטעווען און מפיק צו זיין פון די קל וחומר פון ר' אליעזר. קומט אויס, לאמיר מאכן א קליינע סך הכל, א אויבן מיט סברא פון די סברא פון די לאו מינא לא מחריב בה, וואלט איך נישט געדארפט האבן א מחיצה, פאר די פסק און מעתיק צו זיין צו ראטווען ביי א טענה. אבער למעשה איז דא א מחלוקת צווישן רבי אליעזר און די חכמים. לויט רבי אליעזר איז דא א קל וחומר אז מחיצה קען יא מפסיק זיין און דאס איז גובר דאס איז שטערקער פון די סברה פון לאו מינא לא מפסיק. לויט די חכמים איז א סברה איז די חכמים האבן געהאלטן אז ס'איז א דיוק אין די פסק אז מחיצה איז נישט מפסיק און ס'דא א דיוק פון א פסק איז שטערקער פון א קל וחומר ממילא האלטן די חכמים להלכה אז מחיצה איז נישט מפסיק. און אז מען האט זיך דערמאנט וועגן א מאכל וואס מען האט געדיפט אין צעמענט, די גמרא וויל קוקן אויף עס איז אזוי ווי א צווייטע אזוי ווי איין שטיקל, איטס קאנסידערט וואן פיס, די צעמענט מיט די פיקל זענען איין זאך מיט די מאכל, אז ס'ווערט טמא אין די תענית ס'הייסט נישט קיין הפסק צווישן די מאכל. ס'דא א הלכה אין הלכות שבת, מען טאר נישט פארהאלטן א מאכל מיט א דבר המוסיף הבל אפילו ערב שבת, אויב דו לייגסט עס אריין א זאך וואס עדד צו די היץ אפילו ערב שבת קען מען דאס אויך נישט טון, למשל צו נעמען א מאכל מיט סילווער פעפער, א בעקעלע מיט קוגל און עס ארום רעפען מיט סילווער פעיפער פון אלע זייטן אריין לייגן אויפן בלעך אדער אריין אין אויווען איז אסור, פארוואס ווייל די אויווען אדער די בלעך איז מוסף עיוול מען טאר נישט מטמין זיין אין א זאך וואס איז מוסף עיוול אפילו ערב שבת, איז דא א שאלה אין די פוסקים וואס העט זיין די נעמסט א שטיקל קוגל שטיקל קישקע רעפ איט אין סילווער פעיפער אין לייגסט עס אריין אין די טשולענט. לכאורה א גרויסע פראבלעם, פארוואס האסט ארומגענומען מיט א זאך, האסט מעתיק געווען, האסט געמאכט א טמא'נע, האסט אריינגעלייגט אין די טשולענט וואס איז מוסף הבל, וואלט געדארפט זיין אסור אפילו ערב שבת, רייט? לכאורה פאר דעם איז דא פוסקים וואס שרייבן ווען דו רייבסט די טשולענט אדער די קישקע, לאז עס אפען עטליעסט פון אויבן, ס'איז נישט קאנסידערט א טמא'נע שלימה, ממילא העט עס נישט זיין אסור. דאס איז די שיטת המחמירים. ס'דא שיטות וואס זענען מייקל לגמרי אז איך קוק נישט אן קיין סילווער פעיפער אזוי ווי א כלי, נאר איך קוק עס אן אזוי ווי דא, אזוי ווי א עסן וואס האסט געדיפט אין סימענט. ס'איז אזוי ווי א שטיקל עסן, די סילווער פעיפער און די עסן איז אזוי ווי איין שטיק אן קיין הטמנה, און היות ס'ליגט אזוי ווי ממש אויפן פייער, עז לאנג עז יו פוט איט דעיר עירוב שבת אויפן בלעך אין די טשולענט, וואלט עס נישט געווען קיין פראבלעם. אט די גמרא האט געברענגט א קשיא און א תירוץ פון ר' יוסף בר עמי לגבי די ספרים וואס האבן געשמועסט פון לאו מינא לא מחריב בה. ר' יוסף בר עמי רמ א האט געפרעגט א סתירה פון די דין פון שני קודש, די דין וואס מ'האט אונז געהאט שלא לשמה, ס'איז א טשעינדזש אין די קדושת הקרבן, מ'האט אינזין געהאט קודם א חטאת, מ'האט עס יעצט געטשעינדזשט צו א עולה, א שני בעלים אויף די דין פון אנדערע בעלי בתים, ער האט געשאכטן די חטאת פון ראובן אויפן ביהאף פון די חטאת אז שמעון זאל האבן א כפרה, שמעון דארף אויך האבן א קרבן חטאת. דאס איז שני בעלים, עס איז אויך פסול אלס שני קודש, און משנה גייט ענטפערן א תירוץ, וואס איז די קשיא? מי אמר רב, האט דען רב געזאגט חטאת ששחטו לשם חטאת, א חטאת וואס האסט אינזין געהאט, לאמיר זאגן ער האט געשחט, געברענגט א קרבן חטאת, ער האט אינזין, ער האט געטון צוויי עבירות, ער האט געברענגט א חטאת ווייל ער האט געגעסן חלב, למעשה האט ער עס געשחט'ן על שם א צווייטע עבירה, ער האט געגעסן דם, איז הלכה כשרה, ס'איז כשר, דאס הייסט נישט שלא לשמה, ווייל למעשה איז עס געווען פאר א קרבן חטאת. טאמער האסטו אבער אינזין געהאט עס געברענגט פאר חייליב און האסט אינזין געהאט לשם עולה, צילוב דארט גייט עס זיין פסול. אלמער זעהסטו פון דעם ווען מ'רעדט וועגן שני קודש דווקא די לאו מינא מחריב בה. האסט געטשעינדזשט פון חטאת צו עולה, דעטס א פראבלעם. די מינא פון חטאת צו חטאת לא מחריב בה איז נישט קיין פראבלעם, ס'איז נישט עוקר די נאמען און די קרבן איז א כשר'ע קרבן. אבער לכאורה איז שווער, ואמר רב, רב אליינס האט געזאגט אויף א צווייטן פלאץ, חטאת ששחטה על מי שמחיוב חטאת, ער האט געטשעינדזשט, ער האט גענומען ראובן'ס חטאת און ער האט עס געשחט'ן לשם שמעון וואס דארף אויך האבן א חטאת, איז די הלכה פסילה וועט ער זיין פסול. טאמער אבער איז עס געווען על מי שמחיוב עולה, ער האט גענומען ראובן'ס חטאת און ער האט עס מקריב געווען אנשטאטס שמעון וואס דארף האבן א עולה, דאס הייסט נישט קיין שינוי בעלים, ווייל דאס ער האט עס געטשעינדזשט לשמו, דער שמעון איז נישט געווען מחיוב א חטאת, איז עס נישט קיין פראבלעם, כשרע וועט ער זיין כשר. אלמען, זעסט עקזעקטלי די אפעסיט סברה פון ביז יעצט. די בר מינא, פון חטאת צו חטאת. מחרב בה איז א פראבלעם, די לאו מינא פון חטא סעולה לא מחרב בה איז נישט קיין פראבלעם, א זאך וואס איז נישט מינא, טאמער עס געשעהן נישט סעולה גייט עס נישט מחרב זיין, לכאורה איז עס א סתירה צו וואס רבא האט געזאגט. נו משנה גייט ר' יוסף בר עמא ענטפערען, הוא שם לגבי שני קודש שטייט אין פסוק ושחט עושה לחטאת אום הרחמנא, די תורה זאגט דאס איז די מקור פון די דין עס דארף זיין לשם חטאת, האבען אינזין בשעת מעשה לשם חטאת, טאמער האסט געשחט'ן שלא לשמה איז עס פסול. פאר א חטאת לשם חטאת נשחטו, אפילו ס'איז פאר א צווייטע עבירה, חלב, און דו האסט גע'שחט'ן פאר דם, סוף כל סוף האסטו גע'שחט'ן לשם חטאת, ממילא איז עס כשר. הכה דא ווען מ'טשעינדזשט די בעלי בתים, וכיפר עליו הכהן אין כסיף, די כהן, די פסוק זאגט, שחט עס פאר אים, דאס דאס איז די מקור אז שני בעלים גייט פסל'ען, עליו מיינט לשמו, פאר אים, פאר ראובן, ולא על חברו, נישט פאר די חבר. אויב אזוי גיי איך דרש'ן, כ'גיי צוזאמלייגן די צוויי דרשות. חברי דמ ידידיי, די חבר דארף זיין סומלא צו די בעל הקרבן, כ'גיי מבקש זיין די חבר וואס איז נשמח געווארן פון אולב וואס איז אים ממעט, ס'דארף זיין סימילער צו אים, שמחיוב כפרה כמותו, אויב איז ער חייב א חטאת אזוי ווי אים אליינס, דעמאלס איטס גאנא בי אקעי, אבער נישט מחיוב, טאמער איז ער נישט מחיוב נאר א עולה, נישט מחיוב א חטאת, גייט די מחשבה נישט פסל'ן. ממילא פרעג נישט קיין סתירה פון שני קודש צו שני בעלים, ס'איז א גזירה ס'איז א כסף, דא איז עס כשר דא איז עס פסול, קומט אויס זייער אינטערסאנטע זאך, לגבי שני קודש, א שני וואס איז קרוב ממש צו זייער קלאוס גייט נישט פסל'ן, טאמער ס'איז זייער ווייט גייט עס אויך נישט פסל'ן ס'עט זיין כשר, טאמער ס'איז כך א כך אביסל קוואזי אביסל אזוי אביסל אזוי דעמאלס עט עס זיין פסול, דהיינו, קרוב מאוד גייט מיינען א חטאת פאר חלב וואס מען האט גע'שחט'ן לשם חטאת פון דם איז כשר, ווייל למעשה מען האט גע'שחט'ן אזש קרבן חטאת, איטס די סעים טינג, סעים פעמילי, גוד ענאף. זייער ווייט גייט זיין א חטאת לשם חולין גייט זיין כשר, ולאו מינו כלל, ס'איז בכלל נישט זיין מין, ס'איז חולין און מען לערנט ארויס פון א פסוק אז חולין קען נישט מחלל זיין קודש. כך א ככה גייט זיין א חטאת לשם עולה איז פסול ווייל ס'איז קדשים, ס'איז נישט א חטאת ס'איז א עולה ס'איז א דיפרענט פעמילי, ס'איז א שינוי השם און ממילא עט עס זיין פסול. רב חביב רמא, רב חביב האט געפרעגט א סתירה, שני בעלים א תוך תוכו, און משנה ער האט געענטפערט א תירוץ. און מי אמר רב, האט דען רב געזאגט, חטאת ששחטת על מי שמחיוב חטאת, א געשחטן א חטאת פאר איינער וואס איז מחיוב א חטאת פסילה איז עס פסול, על מי שמחיוב עולה איז עס כשרה. דאס הייסט, ס'איז געווען שני בעלים, ראובן איז חייב א חטאת, ער האט עס מקדיש געווען פאר א חטאת. דער כהן שחט עס פאר שמעון, וואס איז אויך מחיוב החטאת, איז די קרבן פסול ווייל עס איז שני בעלים. יעצט אויב האט עס געשאכטן לשם לייבי וואס איז מחיוב העולה נישט קיין חטאת, איז די קרבן כשר, ס'ווערט נישט פסול אלץ שני בעלים, ראובן האט יוצא געווען זיין קרבן. סאו עלמא זעהסטו פון דעם, דאמינא מחריב בה ולא אמינא לא מחריב בה, אזוי ווי אונז האבן געלערנט אויבן. לכאורה וואו תניא, אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, עמוד א', דער פסוק רעדט דארט וועגן טומאת שרץ אין די עבר כלי חרס, וכל כלי חרס, מה שיפול מהם מעל תוכו, כל אשר בתוכו יטמא, עניטינג וואס איז אין די קהלה גייט ווערן טמא. איז דרשו מן תוכו ולא תוך תוכו, די מאכלים וואס ליגן אין די כלי חירות אליינס, אין די טענער פון די חירות, ווערן נישט טמא פון די שרץ שבאוויר הטענער, ווייל זיי זענען נישט בתוכו, זיי זענען אין א קהלה אין די כלי חירות, דער דאבל רעפ, ממילא איז עס נישט טמא. ואפילו כלי שטף, אפילו טאמער די אינסייד קהלה איז נישט קיין ערד אין די קהלה, דאס איז א האלצענע כלי, מאצל גייט עס ראטעווען די עסן און די משכון, ס'ווערט נישט טמא, ווייל זיי זענען תוך תוכו נישט תוכו. זעהן מיר פון דעם לכאורה אז אפילו לאו מינא איז מחריב בה, ווייל א כלי שטה וואס איז נישט מינא פון די תנא איז חוצץ פון תנאי הטומאה און ס'איז מבטל די עבירה אויב די שם תוכו פון די תנא, לכאורה האבן מיר א סתירה. און משנה רב חביבה גייט ענטפערען, ארבעה תוכו כסיוות, ס'איז דא פיר למידים דא אין די פסוקים, שטייט צוויי מאל די ווארט תוכו, און איטש ענד עוורי וואן האט געקענט שטיין תוך. די פסוק זאגט אשר יפול מהם אל תוכו, כל אשר בתוכו איז יטמא. סאו איטש פון די איז דא די ווארט תוך פלאס א ו'. קאנסידער איך עס פיר דרשות. תוך, ס'האט געקענט שטיין תוך, ס'שטייט תוכו. תוך, ס'האט געקענט שטיין תוך, און ס'שטייט תוכו. דרש'ן איך אלע פיר דרשות. חד לגופי, איינס אז די עצם דין אז א כלי חירות איז מטעמא אוכלין באווירוי ווייל ס'איז תוך, ס'איז אינסייד, וחד לגזירה שווה צו זאגן אז די שרץ איז מטעמא צו די כלים מאווירוי אפילו ווען ער טאטשט עס נישט, דזשאסט לייק די כלי איז מטעמא די אוכלים שבאווירוי, איך לערן עס ארויס פון א גזירה שווה פון תוכו תוכו צווישן די צוויי ווערטער תוכו, דאס הייסט אין צוויי סטעפס, די שרץ איז מטעמא די כלי איווען דאו ער טאטשט נישט די כלי, נאמבער טו, די כלי איז מטעמא די עסן איווען דאו די כלי טאטשט נישט די עסן. חד תוכו של זה פון די כלי חירות, ולא תוכו של אחר, א למשל א ערדענע כלה אדער א האלצענע כלה, די אנדערע כלים זענען נישט מטמא, ס'איז נישט מטמא באווירם, אידאך די אנדערע פעדער גיי איך דרש'נען תוכו ולא תוך תוכו, ואפילו כלי שטף מצות, זאלסט נישט זאגן לאו מינא לא מחרב בה, קומט אויס די דרשה, ס'איז דא א ספעשל דרשה פון די איבריגע פסוקים צו לערנען די הלכה אז א כלי שטף קען ראטעווען, פרעג מיר נישט א קשיא אויף פון דעם אויף די סברה פון רב לגבי חטאת צו שחט'ן על מישהו מחייב עולה, אז לאו מינא לא מחריב בו, ווייל עס איז א גזירת הכסף והטומאה, אז אפילו א כלי שטף קען יא ראטעווען, איווען דאו מצד הסברה וואלט מען געזאגט אז ס'זאל נישט חוצץ זיין. רש י איז מסביר, פרעג מיך נישט, אפשר זאל נאר א כלי חירס בתוך כלי חירס קענען מפסיק זיין אז ס'בלייבט אינעווייניג ריין. ווער זאגט אז אפילו א כלי שטף א האלץ אין די קיבה זאל אויך קענען ראטעווען. זאגט רש י, היות אונז האבן שוין געלערנט אז איינע פון די מעלות פון א כלי חירס אז ס'איז נישט מטמא מגבוי, אויב אזוי איז א דבר פשוט אז כלי חירס בתוך התנא גייט די טומאה נישט קענען פענעטרעיטן וויער די תנא אריין אין די כלי, ס'קען נישט אריבערגיין, איך דארף נישט האבן קיין פסוק אויף דעם. נאר וואס דען היות ס'איז דא א פסוק פון תוכו און איך דרשן ולא תוך תוכו, ווילן מיר דא עפעס מחדש זיין, א נייע בליץ טראפ, אפילו א כלי שטה וואס בדרך כלל גייט די טומאה יא אריבער דרך החורב, היות דא איז דא די די פנימיות פון די קהלה איז נישט אין די תוך פון די טענה, ס'איז תוך תוכו, אויב איז ער וואטעווער איז אינסייד גייט בלייבן ריין. די פרשה שטייט ראה נשאתי לפניך ואת החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, און די פסוק גייענדיג צו ובחרתהו בחיים למען תחיה אתה וזרעך. לכאורה קען מען מדייק זיין די בדרך כלל די לשון נשאתי איז א לשון פון מתנה, כעדיך א גיפט פון די אייבישטער, בשלום מחיים פארשטייט מען ס'איז א מתנה, אבער וויאזוי רופט מען אן מוות מתנה? וואס איז פשט? ס'שטייט אויך והנה נשאתי פניך ואת החיים ואת הטוב ואת מוות ואת הונאה, די נשאתי גייט אריבער אויף די מוות עז וועל. זאגט דער טשערנאבילן רב, ס'דא צוויי מהלכים אין עבדות השם, איינס איז פאזעטיוו און איינס איז נעגעטיוו. די חיים, דאס איז די וואס דינט די אייבערשטן מיט א חיות, מיט א פרישקייט, מיט א שמחה, אוי ווי געשמאק איז צו זיין א איד און אזוי ווייטער. מוות איז אויך א וועג אין עבדות השם, ס'איז אויך א מתנה. ס'איז א וועג, נוסחת איך האב געגעבן א וועג פון עבדות השם, אבער די עיקר דיוק איז אויף נעגעטיוויטי, אויף עונשין, אויף פאנישמענטס, אויף שוועריקייטן, יא טוהן, נישט טוהן, אבער מען טוט עס עם כל זאת מיט מסירות נפש. ווי איז די נפקא מינה? די נפקא מינה איז, שטויסט אויף ביי די קינדער. די וואס דינט די אייבישטער בדרך השני מיט די שוועריקייטן, גייען די קינדער זאגן וואס פעלט מיך עס אויס, מה לי הצרה הזאת, ס'איז מיר גוט אן דעם, איך וויל נישט ליידן אזוי ווי מיין טאטע האט געליטן. אזוי ווי מיט די צייט פון ר' משה פיינשטיין, פארוואס האט מען געווען אזויפיל זקנים אין די ערלי דעיס אוו אמעריקע וואס האבן זיך מוסר נפש געווען פאר שמירת שבת זענען נישט געגאנגען מ'האט זיי געפייערט איינמאל און נאכמאל און די קינדער למעשה נישט געבליבן קיין שומר שבת נאר וואס זיי זענען אהיים געקומען יעדע ערב שבת זיי האבן געוויינט זיי זענען געווען צעבראכן זיי האבן פארלוירן די פרנסה זיי האבן געוויינט אויף א לאנגע צייט האבן די קינדער געזאגט וואס פעלט מיך עס אויס אונז העמיר נישט היטן שבת אונז העמיר זיין פרייליך מה שאין כן די וואס דינט די אייבערשטער בשמחה איז די קינדער ווילן אויך תוזי זיין ווילן אויך לעבן בשמחה ס'איז ווי ר' ניסן פילטשיק די טאטע פון די סטאלינע פילטשיקס האט געמאכט א א טשעין אין די סוכה פון אלע פינק סליפס וואס מ'האט אים געפייערט, ער האט געהאט פון יעדע פרייטאג א פרישע צעטל, ער האט געמאכט א גאנץ טשעין, מ'האט געלעבט דערמיט, מ'האט געמאכט א גאנצע מצב דערפון, זאגט דער פסוק, ובחרתו בחיים, די אייבערשטער געבט דיך א טשויס וועלכע וועג אין עבודת השם, טשוז די לעבעדיגקייט, די שמחה רבה, וואס גייט זיין די בענעפיט דערפון, למען תחיה אתה וזרעך, דיינע קינדער וועלן מיטלעבן מיט דיר די זעלבע שמחה, די קינדער זאלן אויך זיין פרייליך אזוי ווי דיר, they'll be jealous of you, און זיי גייען אין דיינע וועגן למען תחיה אתה וזרעך, טענק יו פאר ליסענינג.